Әле күптән түгел генә үз ишекләрен ачып җибәргән яратам яшьсмерләр үзәгендә. Нишлибез без? Татарча стендап жанрында яңа йолдызлар кабызабыз, үзләрен күрсәтергә мөмкинлек бирәбез. Яңа заманча татар юмор белән танышабыз. Беренче татарча стендап фестиваль без башлыйбыз! Сәхнәдә Өр-яңа татарча язмышлары белән беррәттән тәҗрибәле комиклар да чыгыш ясаячак. Ике номинация тәҗрибәле комиклар һәм үз юлын әле башлап кына җибәрүчеләр. Һәрбер номинациядә төп приз 10 мең сум акчалата бүләк өчен көрәш барачак. 10 мең җәмәгать, алгышлар кирәк монда. Сез аңлыйсызмы масштабларны? Рәхәтләнеп таксида кайтып китәргә була. Икенче һәм өченче урыннар өчен партнерларыбыз түбәтәй рестораннар челтәре һәм Езыминка креатив кием һәм аксессуарлар брендыннан шәп бүләкләр әзерләнгән. Монда да алгышларга күңелле. Әкрем, кем дуслар бәяләячәксең шаяртучыларыбызны? Казан башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре буенча комитетының рәисе Алия Сахидуллина. Менә инде ул ничек елмаеп утыра. Нинди солидный. Шат Мөхәммәтҗан проекты продюсеры, Татар КВН лигасы җитәкчесе Рамил Авдеев. Бу нәрсә намлата, Рамил? Бума?
Әйе.
Бу синең бүгенге гонорар.
Рәхмәт, рәхмәт. Яратамның мәхәббәт инде, Дима.
Рәхмәт, сум, ашуында, Рәбил Әкеев. Тугрысы, минем э, гонорарны Рамил куллар белән генә күрсәтеп бетереп булмай. Дәвам итәбез инде, дуслар, рәхмәт. Залда шундай үзенчәлекле үтеп керә торган көлү ишетсәгез, димәк, аның хуҗасы менә монда утыра. Әйдә, Шаян татар КВН лигасының инде бик күп тапкыр чемпионы. Бик күп проектларның редакторы, күпкырлы талант иясе Фаил Баязитов. Инде шул нәрсәләр белән таныштык. Безнең шаяртучыларыбыз инде үз чиратларын көтеп утыралар. Әйдәгез сезне көчле алкышлар астында башлап җибәрәбез. Беренче, беренче номинация шушы өлкәдә үз юлларын башлап җибәргән яшь комиклар. Һәм инде башлап җибәрә, концертыбызны ачып җибәрә дип әйтик.

Кечкенә чакта, бу яшькә җиткәндә мин бай, матур булырмын, артымнан көтүләр белән егетләр йөрер дип өметләнгән идем. Соңгы чор шуңа очрашты. Егетләр көтүләре белән йөриләр. Кайчан ашыйбыз, кайда носки, мин кәкә иттем дип. Әле монысы ир турында гына. Аннан кала тагын ике малай һәм ата мәчебез дә бар. Әле бабабыз да бар иде, ул үлеп кенә котылды. Егетләр белән яшәү ул җәмәгать сабан туй кебек. Монда көрәшәләр, монда чүмәкне бәреп ваталар. Берсе катыкка башын тыккан. Мин инде колхоз рәисе кебек боларны ашатам, эчертәм, артларыннан җыям, бүләкләр биреп рәхмәтләр әйтәм дә, сабантуйның ярты бюджетын кесәмә салып куям. Егетләрне ашату дигәннән сездә дә шундый проблема микән ул? Менә минекеләрнең берсе макарон гына ярата, икенчесе бәрәңге ашарга тели. Өченчесе аш сорый. Мин инде боларга пицца заказать итәм дә, шуның белән мәсьәлә хәл ителә. Менә ул яктан песи белән рәхәт. Салдың, бирдең. Менә кайчан да ирләргә шундый сбалансированный комплексный корм уйлап табылар икән. Менә бөтенесе дә кызыксына инде. Кайчан өченчегә барасыз, диләр. Кыз кирәк инде сезгә, диләр. Сез, җәмәгать, беләсез микән, мөселманнарда бит ул секс юк. Безгә балаларны Аллаһ Тәгалә бүләге белән бер генә бирелә. Менә шул Аллаһ рәхмәте җитми башлагач, ирләр икенчегә, өченчегә яшь хатын ала башлый. Ә Аллаһ рәхмәтенә ирешә алмый башлагач, аннары мәчет юлын таптарга тотыналар инде. Мин э, дүртенче ел доставщик булып эшлим. Балаларны өйдән мәктәпкә, мәктәптән музыкалкага, музыкалкадан бассейнга, футболга, английскийга, аннан кабат өйгә доставлять итәм. Ну, бер генә, бер генә аерма. Самокатчикның аркасында бер рюкзак, ә минекендә ике рюкзак, ике спорт сумкасы, сменкалар, ту, баян. Әйтерсең, әйтерсең мин балаларны түгәрәккә түгел, түгәрәкләргә йөрмим, ә өйдән куып чыгарам. Ну, бик нык артыкта, менә кичә олысының ак күлмәге пычранган. Кечкенәсенең технологиядән поделка ясарга кирәк. Исемдә китмәде, ятып йокладым. Но төнге бергә уяндым үзе. Иртәнге бишкә кадәр күлмәкне юып, аны фен белән киптереп, төсле кагазьдән өй ябыштырып утырдым. Берничә төптә булмый, чөнки синдром отличницы миндә. Сигезенче класстан ук олимпиадларга йөри башладым чөнки. Сигезенче класста татар теленнән беренче урын, тугызынчы класста әдәбияттан, унынчы класста нервный срыв, унберенче класста паник атакалар. Шуңа күрә балаларымны жәллим, аларны олимпиадларга алты яшьтән үк йөртә башладым. Раньше олимпиада, раньше срыв, унберне бетергәндә нормальный кеше булырлар бәлки. Но балаларны мин татар теле һәм әдәбиятыннан йөртмим, аларны математика, информатикадан йөртәм. Айтишник булсалар, бит үскәч психологка йөрергә акчалары булыр дим. Чөнки психологларга йөрү хәзер бик кыйммәт. Менә узган ел жесткое выгорание кичердем. Шуннан котылу өчен психологка 150 мең сум чыгарып салырга туры килде. Файдасы гаямәт зур булды. Психологка алган кредитны әле декабрьдә гына яптым. Кредит ябасы бар дип биш эштә эшләдем, выгораниенең эзе дә калмады. Кичә менә ирем белән безнең годовщина иде. Бергә яшәвебезгә 13 ел булды. Рәхмәт. Безнең ирем белән служебный роман. Күрше бүлмәләрдә генә эшлибез. Ул спальнада, мин залда. Аннары төшке ашта дип бергә кухняга йөрибез, чөнки без икебез дә фрилансерлар. Фрилансер булуның э, бер файдалы ягы, хәзер авылга эшче эшләргә чакырмый башладылар, чөнки миннән файда Буран уйнап торганда кар көрәгән шикелле генә. Әни әйтә, әйдә кызым, бәрән чүпләргә чыгабыз ди. Мин әйтәм, әни, минем бит зум кол. Әни әйтә, ножка эчтә чык, хәзер бетә ул ди. Аннары әни ишәге типкәли, ә мин ябыгыр өчен ничек ишәкне чистартырга кирәк икән дигән ашыгыч пост куеп утырам иде. Но сммнан әнигә файдам да булды, бер елга җитәрлек ватсап картинкалары ясап бирдем үзенә. Шуңа күрә, әгәр дә сезгә ачуыгызны китерми торган ватсап картинкасы килеп төшсә, белеп торыгыз, анда минем дә өлешем булырга мөмкин. Әле бер көнне әбигә таргетның нәрсә икәнен аңлатып утырам. Әбием әйтә, менә сиңа күкәй сатырга кирәк. Мин башта авылда кемгә йомырка кирәклеген ачыклыйм. Аннары шул кеше безнең өй яныннан үткәндә, тавыкларны кыткылдатам, әтәчне кычкыртам, тәрәзә төбенә кәрзингә күкәйләрне матур иттереп тезеп куям, теге кеше сиңа күкәйне үзе сорап керәчәк, дим. Әби миңа карады да. Эй, кызым, таргетолог что ли син? Даже не маркетолог ты! Бик зур рәхмәт сезгә, сезнең белән даже не маркетолог Алсу Хәбибуллина иде. Тагын очрашырга язсын. Рәхмәт.
Казан кызы Алсу Хәбибуллина. Көчле старт булды, шулай бит? Тискилешәсең минем белән. Шуңа да инде менә безнең шушы стында фестивалебез, татарча стында фестивалебез яңа йолдызларга шушы жанрда үзен сынап карарга Сәхнә бирә, площадка бирә һәм без моңа бик тә бик тә ышанышлыйбыз да. Дәвам итәбез. Менә безнең киләсе шаяртучыбыз әле сәхнәгә чыкмады, ләкин инде Фаил аңа югары балны язып куйды. Чөнки сәхнәбез түрендә Баязит
Алкышлап алыгыз әле, зинһар. Минем исем Баязит, һәм мин хатын белән спальняда көрәшә урынына артык весына көрәшәм. Әлегә җигелеп барам. Нокаут белән түгел, пачкам гына. Ә мин бит әле даже өйләнмәгән. Ә минем план бар иде. Башта өйләнәм, аннан соң тазарам. Өйләнәм, тазарам. Бу уравнениедән бер өлешне төшеп калды инде. Болай да нормально. Шуңа өстәлеп тагын үземне бала чага итеп хисләп башладым. Ә, менә берәр таныш булмаган кеше ишекне шакыш. Ишеккә шакса, мин ачмыйм. Ә, билгеле булмаган номер шалтыратса алмыйм. Һәм ә, военкомат урнашкан районга да бөтенләй күренмим. Бәлки яшьтә түгелдәдер инде. Ә, шул ә, зур абзый апалар булган бар атрибутлар бар кебек. Менә эш бар, Икенче ипотека бар. Тагын өстәмә итеп кабына телевизор алдына йоклап китә, йоклап китә башладым мин. Ә мин бөтенләй телевизор карамыйм. Тыңлыйм гына. Миңа 20 яшьлек кызлар хәзер сез дип дәшә башладылар. Сез. Сез. Кем сез? Мин һәм минем яңа иптәшем депрессия. Ну, алай да менә минем битемә депрессия килешми. Беләсезме, менә бүген дә кич үземнең кул салсам, ул ишеп үлде дип әйтерләр иде. Да. Яшьтәшләрем акылга утырдылар инде. Кайсысы ипотекасын түләп бетерде, кайсысы өйләнде. Ә мин подкаст төшерә башладым. 194 бүлмә дип атала, татар хәрефләре белән 194 саннар. Монда мәзәк тә, реклама да юк. Просто менә иртәгә кереп карыйм, ниндирәк кешеләр икәнен сез. Ипотеканы да любой момент яба алам. Теләк кенә юк. Һәм мөмкинлек. Үзләргә кирәк, үзләргә кирәк. Киңлеккә түгел, аның белән проблемасы юк. Болай акыл белән үсәргә. Ә ничек акыл белән үсәсең, мультфильмда карагач? Ә Гульфинатагы темалар миңа якын. Менә мин дә төпләгән өйдә, әни аны болото дип инде әйтә, бер сөйләшә торган ишәкне куып чыгара алмыйм. Китми бара. Ул әле тагын өстәмә бер кыз белән йөри башлады. Бу ничек инде кыз, бер дракон. И беләсезме менә, хәр әйткән сүзе ук ут, сез. Сез. Да, э, арыйм да соңгы вакытны. Э, хәтта күлмәк шалбарны туклана башладым. Чөнки иртән салкын, тыгыз автобустан соң бөтенләй яшисе килми. Акча кирәк, акча кирәк, үзеңне олыграк хис итер өчен, күбрәк эшләргә кирәк дигәнне аңладым. Атаклы футболист Златан Ибрагимович үзенең беренче зарплатасына үзенә кыйбатлы спорт кар сатып алды. Мин үземнекенә фисташкин. Сезнең якларда фисташки ничек тәрҗемә ителә? Безнең якларда күтеңне тоеп тор диләр. Бәйрәмнәр күбәйде тагын. Кайсысы илдәнә, Кайсысы юбилеен уздыра башлады, кайсысы аерыла. Һәм барсында да күчтәнә эшләп конверт кыстырып килергә кирәк. Мондый темплар белән фисташка не светит инде. Акча, акча мәсьәләсе ни тора инде. Һәм шунарга инвестицияләргә күз төште минем. Белгән кешеләр белән сөйләшә башладым. Э, киңәшләштем. Әби әйтә, иң шәп инвестиция ул балаларга инвестиция. Мин бу теманы өйрәндем. Э, теоретик яктан 100%, практик яктан 0. Ну, аның өчен нәрсә кирәк? Өйләнергә баштан, мәхәрен түләргә, туен оештырырга. Бу Инвестиция түгел, минемчә, бу финансовый пирамида инде уже. Кайвакыт әйткән булалар миңа, Баязит, картайгач, кем сиңа стакан чәй алып килер дигән. Ә мин менә минем яшьтәшләр балаларына карыйм да, кайсысы ком ашый, кайсысы әбисенең PlayStation-ын ваткан. Һәм службада хакы номерларын саклыйм. Рәхмәт!
Безнең партнерларыбызга рәхмәт әйтеп үтәргә кирәктер дип уйлыйм. Инде түбәтәй тиз туклану рестораннары челтәре.

Менә опера һәм балет театры ул күп кешелек шундый жанр, анда сәхнәдә йөздән артык кеше катнаша, җырлый. Һәм миңа ничектер игътибар җитмәде, шуңа күрә менә мин монда килдем, стендапта хәзер чыгыш ясыйм, берүзем, ниһаять. Шулай ук Мин вокал укытучысы, әлбәттә, җырчы буларак. Һәм әйдәгез, мин сезгә бер-ике күнегү хәзер күрсәтәм һәм нәрсә әйтәсем килә, ул күнегүләр бераз кешенең тормыш циклына ошаган. Мәсәлән, беренче күнегү. Ул бәләкәй баланың тавышларына ошаган. Вертолет дип атала, аны да куллана аласыз, кирәк булса. Икенчесе ул инде үсеп җиткәч, бүлдәкләрне караганда шундый Риана тавышы. Һәм өченчесе ул инде картайгач, пенсия кайчан килә? Менә шундыйрак фрай дип атала шундый күнегү. Кирәк булса, Ну, нәрсә әйтәсем килә, иң мөһиме, яхшы җырлар өчен еларга кирәк. Һәм минем дәресләрдә егетләр дә елый, әлбәттә, чөнки бер дәрес бәясе 5000 сум.
Хәзер инде менә мин театрда эшләгәндә, Туганнар мине гел сорый торые, кайчан миңа билет бирерсең ди, кайчан менә сине тыңларга килербез дип. Үзләре инде билетлар ала башладылар. Ну, аларның бюджетлары зур түгелдер, белмим. Нишләптер алар гел өченче ярсын иң ерак-ерак урыннарга алалар да, анда бинокль белән дә бернәрсә дә күреп булмый. Но мин үз туганнарымны күрәм инде, ерактан да күрәм. Э, чөнки бөтен кеше әйбәт киенә, озын күлмәкләр, анда фраклар, аяк киемнәрен дә алыштырып киләләр. Ә минекеләр э, соңа калмасалар, шуңа рәхмәт. Операның сюжеты гел бер төрле. Анда гел кемдер үлә. Иң мөхиме ул минем кебек яшь кызлар күбесенчә үлә инде. Хәм халык чиркәүгә йөри. Спектакльләрдән соң мин инде кем генә булмадым, яһүд тә булдым, Католик та булдым, мөселман да булдым, православный да булдым. Хәзер ничек кенә төрле төрле төрле кагыйдәләр белән инде аннан, чукына да беләм. Мин инде хәзер шундый спец.

Һәм театрдан киткәч, ничектер, нәрсәдер җитеп бетми тормышта, шундый ниндидер хисләр туйды, тудо. Һәм мин госпел хор җыярга уйладым. Нәрсә ул госпел дип сорасагыз, ул афроамериканнарның дини җырлары. Бәлки ишеткәнсездер, карагансыздыр. Шундый иске кино бар, Действуй, сестра дигән. Анда чиркәүдә балалар җырлый башлый. Oh happy day, oh happy day, oh happy day. Менә шулайрак. Күрдегезме? Эслестан бара ул кайчак. Менә шул госпел жанр, ул шундый якты, ул шулай дәртләнә. дәртләндерә, ул ничектер кәефне күтәртә. Һәм э, минем башка шундый уйлар килә башлады, нишләп соң безнең диндә алай түгел? Мәсәлән, шулай булыр иде. Лә илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ. Или, например, мулла гади гына амин әйтер урынына җырлап куя госпелча, госпел стилендә. Урынны җәннәттә булсын, амин. Хәмәтләр дә уларны искәрткән. Яки тагын бер ситуация, мәсәлән,

Бирү сату мейманның чыгышы. Асуга ташлана болай. Дәвам итәбез. Рамил Агдеев кайчандыр Чаллыда яшәгән, хәзер Казанга күченеп килде. Рамил күченеп килгәннән соң бөтен шаяртучылар да Казанга килә башлады. Киләсе шаяртучыбыз да шулай ук Чаллы кызы Ләйсән Насырова, каршылайсыз. Сәлам, сәлам дуслар. Мин Шалдан Ләйсән. Мин психолог, тик гадәти психолог түгел. Авыл психологы дуслар. Беләсезме, авыл халкына психолог ул Ришат Тухватуллинның русча җырланган җырлары кебек. Бар икәнен беләләр, кемгә кирәк икәнен аңлап бетермиләр. Шулай. Әле Әле бер кызык хәл, Әпипә татар исеме икәнен мин күптән түгел генә белдем. Татар исеме икәнен күптән түгел генә белдем, дуслар. Мин аны а, менә рус җырларындагы кебек әмма а, бас, кызым, оппа, оппа дип белдем. Бу теге кушымта иде. А, Ул дөрестә татар исеме бик матур. Беләсезме, Әпипә, реаль тормышта бар икән. Күптән түгел күргәнегезчә, WhatsApp челтәрендә таралды видео. Бер апа, менә нәкъ җырдагы кебек, Тупыр-тупыр китереп идәнне биеде дә, идән астына мизгел эченә кереп китте. Кияү дигәндә, бер әби индеме, тәкъдим итә башлады үзенең 40 яшьлек улын. Мин әйтә беләсез ничек әйтә? Менә кызым бер ике атны яшәп кара кызым диеме? Менә бәлкем ошап китерермен.

Мин менә кунаклар килсә, мә аларны чәй эчәргә өйрәтә башлыйм. Менә стаканнан эчәргә ярамый, чөнки оптимистларның стаканнары яртылаш тулы була, пессимистларның яртылаш буш. Ә татарларныкы кесе, баланс. Дуслар, мәтрүшкә мөһим түгел чәй эчәргә, чөнки иң мөһиме татарча чәй эчү. Ул менә эчеп куясың да әмма, ана,

Беләсезме, күбесе әйтәләр, менә миндә депрессия, миндә биполярка, миндә СДВГ, тревожное расстройство, алар аның белән горурлана Беләсезме, ул мин бик кызык, миңа Нәрсәгә икән бүтән төрле чирләр модада түгел, мәсәләннәме, Бүсер, Баубасыр. Ә, мин әле сезгә бик актив тамаша тренинглар үткәрәм өчен, хәл, тест роль шыга.

Дуслар, сезнең беренче уренгыз стресс дип әйтеп куям. Сезгә терапия кирәк, чөнки монда сурәттә Питрәч районы, Питрә урай, Питрау бәйрәме һәм Виталий Гамчылан, әлбәттә. Ярый, Мин не намекаю, но вдруг кем нәрсә күрә? Кыз. Ә,

Чемпионлар. Мактанышлар. Дуслар, э, бик үзенчәлекле командалар бар иде анда. Ләкин бер команда бик тә үзенчәлекле иде, чөнки ул анда бер үзе чыгыш ясады. Әле ничек чыгыш ясады? Финалга хәтле барып җитте һәм дә инде икенче урында калды. Варшавагыз!

Ну, да, не совсем удачный мисал, бүтәнен китерәм. Ну, татфа, бездә укыганнар, Илгәрәй, Ләлә Лерон. Ну, согласен, вот сюда не совсем удачный мисал. Ну, татфа, но ну, бездә матпомощь бирү урынына аш җыялар.

Гомумән, Хәя улына там нәрсә аңлаткан. Менә кемнең олыларында Зәйтүнә исемле кыз бар. Ну, әйтәм бит. Әйтәм, менә синең авылында калган, ә, калганнарның зәйтүнәләре бөтенесе татфакта. Фәния, гомумән анда Зәйтүнәләр, Фәйрүзәләр бөтенесе укыйлар һәм алар гел тып-тып-тып, тып-тып, тып-тып-тып, минут саен, менә алар әбиләр сыман, тып-тып-тып, тып-тып-тып. Әйе, аларга алар әбиләр сыман WhatsApp-та статус куя, татар кызлары. Әйе, тегеләре боларына да Әнвәр Нургалиев ошый. Әйе, әбиләр өчен иң тәмлесе ул аш.

Эй, чувак! Погнали в стендап! Әйе, причем ул аны смс белән язган иде. Нәрсә әйтәсем килә, мин анасын стендапный видеоларын карый башладым. Менә социаль челтәрләрдә алар менә аны куялар.
Минемчә, Илдар дип икенче балага кушырга кирәк. Дар государство, мат капитал сразу. Бергә баралар.
Сез күрдегезме бу спецэффектны? Куакот чыга. Миңа калса, бу специальный спецэффект, мәзәкне кызыграк итү өчен. Әйе, хәзер мин үзем дә мәзәктә тикшереп карыйм. Татфак кызлары Әнвәр Нургалиевны шуның хәтлек яраталар, хәтта анырга Нургалиевич диләр. Әйе, миңа калса бу чынлап та бик ошый. Гомумән, Татфакны, имма Россия күләм мәгърифәтчелеккә зур урын алган дип бәяләргә кирәк. Чөнки ул бөтен авылларга вышка бирде. Әйе, ә укытучылар, бездә укытучының исемен онытсаң, аңа килеп, апа, абый дип эндәшә аласың. Әйе, минем исемем Дилия, бик сәер, шуңа күрә укытучылар да миңа кайчак абый диләр. Әйе, ну так факт. Бездәге буфетларда шундый тәмле сосиска в тестелар. Менә бүтән институтларда пропускная система бүтенсен күзәтеп торалар. Безнең пропускная система ул менә шул буфетчица. Әйе, ул калган сосискалардан чыгып, деканга ничә кеше килмәгәнен әйтә. Ул лайфак теге гел эшләми, аның планы гел эшләми, чөнки Тафак кызлары институтка Ашарга банка да алып киләләр үзләре белән. Әйе менә банка без аны кэшбэк дип атыйбыз. Чөнки менә тавыкны ашый, сөякләрен кире тыгып куя эткә. Авылына алып кайтырга. Сезнең алдыгызда Татфак егете иде. Инглиз телендә әйтмешли Татфак имман рәхмәт.

Ә хәзер инде безнең дуслар импровизация өлешенә килеп җиттек. Шаяртучылар үзләренең импровизацияләреннән көчләрен күрсәтәчәкләр. Шартлар болайрак булыр. Без сезгә хәзер шаяртучыларга яңа уйлап чыгарган сүз әйтәчәкбез, ә сезгә шул сүзгә кызык иттереп аңлатма бирергә кирәк булачак. Әйдәгез, нинди сүздән башлыйбыз?

Кызлар, бәлки сез дә килеп җитәрсез? Беләсезме, ул психологиядә термин атала. Менә кеше нәрсә аңлап бетерә алмый һәм аңа аңлап иттереп әйтә алмый, ул шул хәтле аңлап бетерә алмый, нәрсә булуына килеп чыга.
Синең хәзер пломби бугай, әйме? Пломби ул миңа калса, менә аларга бит инде пломба куялар, ә бәбиләргә пломби куялар сөт тешләренә.

Нидер хәтирә әйтәм сезгә инде шул үзегезнең тормышыгыздан булган кызыклы хәтирәне искә төшереп безгә шуны җиткерергә кирәк булачак. Хәтирәләр. Әйдәгез, нинди нинди хәтирәдән башлыйбыз? Фаилә. Әйдә нидер бер шундый уртак бер хәтирәгә китерик, ягъни якты бер эмоцияне искә төшерергә, нидер шундый сөенечле хәбәр ул, беренче мәхәббәт ул,
Минем Инешем Хәтирә була, моның да беренче мәхәббәт Нискаларга куштылар. Җәмәгать, бу өлкәдә дә минем синдром отличницы. Гомер буена бер егет белән йөрдем, астына да кияүгә чыктым, шуннан ике бала таптым, унөч ел буе шуның белән яшим, даже бывшийларым да юк.
Алтындыр син! Якты, якты Хәтирә!

Монда э, шаярту юк, просто, просто теге мактану. Мактауны да искә төшереп. Шуның белән инде безнең импровизация өлеше тәмам. Балык шәрбишларыбызга рәхмәт һәм алкышлар. Һәм инде безнең йомгаклау өлеше, сүзне гөлясен киләшү рәмзәләренә, уен турында фикерләрегез һәм инде нәтиҗәләр. Фаил Баязитов.
Искитмәле булды. Искитмәле булды.

Татар юморы әле яшелчә, чәчәк ата чәчәк бит. Рәхмәт, рәхмәт.
Хәмидебезнең бүген эш урын билгеләнәчәк. Өченче урынны Фаил Баязитов игълан итә.
Әйе. Мин үзем үземә бик яхшы дус. Дөрес ишетегез. Бик авыр булды сайлап алырга, ләкин килеп чыгар кеше үзенчәлекле сөйләде, ничектер үзенең тормышын кызык яктан күрсәтергә тырышты. Һәм шулар арасында күңелебезгә хуш килгән өченче урынны

Бик әйбәт дебют булды миңа калса, Татарстан давында әле тагы бик күп тапкыр сине күрербез дип ышанабыз үзебезнең сәхнәләребездә. Тагы бер кат рәхмәт. Өченче урын Елена. Икенче урынны билгеләр вакыт килеп җитте. Сүз Рамил Абдиевка. Әйе, сәлам, сәлам тагын бер тапкыр, дуслар, исәнмесез. Әле кич. Телевизор караучылар, әйе. Сәгать төнге ничәдер инде, чөнки бу бит тапшыруны төнлә күрсәтәчәкләр. Монда теге теге секс турында сүзләр дә булды, Астафирулла. Дима ишетте, тем более.
Хаман

Ярый, бик шәп булды, поэзият үсә барасың, чыннан да менә бүгенге сине кибриккә түгел. Әйе, ну остара, юмор остара, чыннан да бүгенге сине чыгышың. Мин, мин күргәннәрдән иң көчле иде.

Кстати, Рима урыны хәзер әзрәк кенә шайталып куйды, чөнки алып барырга Фаил белән бергә бәлки мин дә чыгырмын, әйме, икесен дә бер истә калдырыр өчен. Кичәгә килгәндә минем өчен бик ничек дип әйтим инде, мин канәгать бүгенге кичәдә безнең татар яшьләре арасында менә шулай матур иттереп көлдерә белә торган Кешеләр булганлыктан, аеруча кызлар булганга бик шатмын, чөнки кызлар көлдерә белми дигән фикер йөри халыкта. Әлбәттә инде барчабызның да юморы бик күңелгә якын килде. Аеруча Алсуны үтә итеп үтәсем килә. Өч бала анасы буларак, мин әлбәттә доставщик булып эшләмим, ләкин сезне бик каты аңлыйм. Аннары соң ирләргә Балансированное питание уйлап чыгарган кешеләргә хәтта финанс яктан ярдәм итер идем. Минем вакыт. Әйе, бик кыскартыр идем дигән дә юк. Шуңа күрә зур уңышлар сезгә барчагызга да. Чыннан да сәхнә артында без бик озак талашып алдык әзрәк, егетләр әзрәк миңа карата бераз

Шуның белән беренче татарча стендап фестивалебез тәмам. Шаяртучыларыбызга, тамашачыларга бик зур рәхмәт һәм көчле көчле алкышлар тагы бер тапкыр.